Salam aleýkum mähriban watandaşlar! Gowumy ýagdaýlaryňyz, janyňyz sagmy, sag-salamat ýörmüsiňiz? Umuman aýdylanda, DWT çmolary, DWT götberenleri Şatlyk Şyhyýewden gorkup, Olar indi näme etjegini bilmäni nämemiş suwda arda etmelimişin suwda plan etmelimişin diýip men üstümden şeýle gürlän bolupdyr Myrat Kurbanow Kakama Hydyrow ony ýene bir çumalar bar şolaryň adda bilemok kimdigini Men sizlere şeýle zat diýjek. Şu DWT liderlerimi siz DWT aktiwistlerimi DWT näme siz maňa bildirenok men saýamok düşündüňiz dämi? Siziň her ýeriňiz aýdýan. Agzyňyza da gerek bolsa we ýatyryp bar. Düşündüňizmi? Her ýeriňiziň götüňizde bokuňyz we aýbyňyz bar. Näme üçin? Sebäbi siz nätjeňizi bileňizok. Indi size ynanýan adam ýok. Wapşi DBT diýlen zada ynanmaýar hiç kim. Hiç bir adam ynananok indi. Bar, öňki soňky nemelerňiz, huýkinlerňiz bar, ýekdük. Olaryň wagty geler, yza tartylar ruşnoý ýalak maşyny ruşnoý yza çekýäňiz-ä, şoň ýalak bol. Maňa psih diýen bolýaňyz, moşennik diýen bolýaňyz. Hany, narkoman diýen bolýaňyz. Ilki bilen-ä men size şeýle zat diýeýin. Şu diýýän adamlar maňa, diýmek, özleri şol adamlar, şol. Näme üçin? Sebäbi türkmeniň bir nakly bar-da, türkmende bir söz bar. Men jelep, hemme kim jelep diýer. Şoňkalak, ýa-da öz jelep bolansoň, jelep, jelep, jelep, jelep diýerler. Şoňkalak şolam, näçe özler şolar ýaly adamlar. Murat Kurbanow, näçe adam sen nomera sokduň? Şony aýt. Men sana görkezeýinmi? Haýsy uçastkada, haýsy polisiýada Näçe sutuk oturyp çykdyň? Näçe gezek gam alyp çykdyň? Nirde gam aldyň? Mundan öň nirdediň? Gelip gelip näme üçin indi çykdyň sen? Nä bilmän durun öýdýäň o? Meniň her bir batan ädimiňe çelli bilýän o. Nirde näme edip ýöreniňe çelli. Kimiň ýanyna baranyňy, Kim saňa sponsiordy etjek bolýanny? Ýana. Bar zadyňyzam bilýänem men o. Öz araňyzda gürlän bolup, näme sekretni çadyňyzda, e biz dawaýna şeýle etmeli, şeýle etmeli. Şul işleri etsek, halk bize ynanar. Biz ýalan maglumatlary aýtmaly. Şeýdip aýdyp, şeýdip gürleýäňiz. Ýalanmy ýa? Sudnama bar ähli zadym hakda. Hemme sudnamam bar mende. Dokazatelstwo kän. Kerrik. Ana, Myrat Gurban. Sen gyzyň bar. Ogulgerek. Gowja zat ekeneň pizdez jan içken ekeneň götlerimden çykyp dur daşyna seredýäň ýaman gowy keýpim tutýar şoň menä keýpim tutdy şoň bar dogrymy aýdaýyn diskotekada tans oýnaýar aw instagramyna girdim hemen feýsbukynda instagramynda twitterine girýän welin ýaňkyň gyzynyň tans oýnaýşy bar aw goý bilä konkretno zadaý ol aw oýnaýşy görensiňiz öňki wideomda Eý ol bet oýnaýaraý olaý. Sen gyzyňa ma oňaraňok şony. Oňarda gyzyňa barda. Öw sen öw türkmeniň abraýyny ýere dikýäňä. Men ozal çykyş etýän ýene näme etýän diýen bop eleň aýtmaýyn sen gandony bile. Oňaraňok sen şony. Ýa näçe sen götüňde bokunga bet gyzyň bilenem çuçuw çuçuw edýänsiň sen hudaý saklasyn. Kaka Myrat Hydyrow saňada diýýän men sen hakda-da her bir informasiýany her bir kompromady gaty gowy bilýändirin. Sen kim, nirde, näme iş edýäň, Kimiň ýanyna barýaň? Öýüňden çykmana gorkýaňmy, gorkyňokmy? Ana. O Türkmenistanda owalakide pullaryňy nirede, indi näme iş edýäň? Näme üçin sen çykyş edýäň? Kimede atçot berýäň, kimede atçot tabşyrýaň? Bilmändirin öýdýäňmi? Men bu zady bilýän. Mähriban adamlar. Bolýa. Men şu sanjyklaryň gürrüňini diňe doly metin ýatlaýan hem şu aýtjak bolýanymlary kelläňizi işlediň. Düşünýäňizmi? Ine men şu iki dalbany gürleýän-de. Näme üçin siz maşgalaňyz bilen çykyş edeňizok? Murat Kurbanow, Kakam Ahydyrow.

Ýa näme üçin gorkak siz? Gorkup balaňyza syçýaňyz. Kim boli menden gorkak? Menden gorkup balaňyza syçan soň ondan uja. Men hötdäme gelip bileňzok. Näme üçin arda ýazjak? Ýene gitdi Ezraýyla ýazaý bolýan. Eger-de men Lişni bar nä dogry edýän bolsam goý degim Alla tagalla bar men ýokardan hudaýdan dileg edýände men nä dogry iş eden bolsam nä dogry hereket eden bolsam goý hudaý tagalla Allahym meniň janymy alaýsyn ertire etmän alsyn meniň janymy men eden işim nä dogry bolsa ýöne men şeýle diýjek men razy şoňa Ýöne men nädogry iş edemok. Men dogry iş edýän. Düşündiňizmi? Ondan men hiç hili psihbanyasada, ýene nämede. O zatlaryň barysy ýalan zat. Men million prosent garantiýa berýän. Ýa meni hiç kim doly we dogry tanap bilenok. Tanap bilmedi. Men kimdigimem bilemzokdy hatda. Nämemiş näme näme agent, ýene näme näme. Bilen biten gepiňiz diňe şol. Pajyga diýjek bolýan, ýene näme diýjek bolýan. Ol ýollarymy geçenok. Men size şeýle düşündireýin. Sebäbi meni tanaýan tanaýan, tanamaýan tanamaýan. Onda hem men ýadyňyzdan çykarmaň. Pul üçin hiç haçan hereket edýän däldir. Men şu YouTube kanalymy, zadymy näme üçin çykyş edýändigini aýdýan. Ýöne keýpine men şulara, şu watan dönüklerine söýükýän bolýan bara. Keýp alýan, dogrymy aýdaýyn, keýpimi tutýan, şolara sögüp zat. Bir hili ýeňlenýän naraý. Ýa näme üçin dogry zat aýdýan naraý. Dobrovolny ýüregim bilen edýän. Ýöne mähriban adamlar. Her biriňize ýüzlenjek-de, aýtjakdary. Hemmäňiziň hem eliňizde telefon bar. Isle ýüzüňi aç, isle ýüzüňi açma, maňa tapawudy ýok. Men WhatsApp, Telegram nomerimi hemmäňiz bilýäňiz. Dawaý şeýle edeliň. Eger-de siz Türkmenistany watanyňyzy, halkyňyzy söýýän bolsaňyz, onda maňa her biriňiz şeýle wideo ugradyň. Men Türkmenistan Watanymy söýýän. Ata Watanym Türkmenistana hiç haçan ikilik etmerin. Ýüzüňizi açman utanýan bolsaňyz, utanmaň. Lişni Bir zada tutuň. Galasowy iberiň. Maňa tapawudy ýok. Isle ýüzüňizi açyň. Meň liçni öz liçkama ugradyň. Telegramda, watsapda, gruppada dälläň, liçkama ugradyň. Naprimer, adyňyzy, zadyňyzy men goşjak däl. Goşmagam islämok. Prosta ýöne men soňunda aýtjak. Korotçe hemmesini jemläp bir gowy edip bir klip etjek. Iýiberjek zadyňyz, aýtjak zadyňyz Türkmenistan ata watanym Janym gurban bolsun saňa bu janym tenim Ýene bir gezek gaýtalýan Türkmenistan ata watanym Janym gurban saňa bu janym tenim I love you Türkmenistan Edil şoňkaýlar edip. Iberiň Men şu haramzadalara göz edip görkezeýin. Nämeň nämedigini. Nämeň näme däldigini. Ondan hem mehriban adamlar. Men her biriňize aýdýan da. Ýöne ýekeje bir nädip düşündireýin dagy. Umuman ara dünýäde 7 ýaşdan 70 ýaşa çenli adamlar aň düşünjesi dürli-dürli bolýar. Ýöne men şu ýerde Şu haramzadalaryň aň düşünjesinden beter bir alty ýaşajyk ejaganyň aň düşünjesi meni has beter ýüregime täsir etdi. Näme üçin täsir etdi? O gyzjagaz Türkiýe döwletinde wagtlaýynça ýaşaýar. Ýaňy şol Türkiýäniň baýramçylygymy, şumy, nämemi Ýaňkyň ýaşaýan ýerinde ýaňky podokolnik aýnasy barda ýaňky nemesinde uzyn ýüpdi şu o jaýdan bu jaýa çenli ýüpdi ýada şu köçesinde mi näme mi şo ýerde de ýaňkyň de türküň de baýdagy asyk durdy ýaňky gyzy ejesini gygyrýardy ýada Eje diýen, näme üçin bu ýerde gyzyl baýdak, türkmen baýdagy asyk durdy? Meniň baýdagym asyk däldi. Meň ýaşaýan ýerimde diýip, meniň baýdagym asyk durmalydy, türkmeniň baýdagy diýip. Alty ýaşyndaky çagajyk hem bolsa, Watanyna bolan söýgüsini. Istanbul. Näme Istanbul? Niçigor.

Bärde ulakan baýdak bärde bolmaz Tolga pul men öýüm Aşgabat men öýüm boldy. Gyzym biz gideris Aşgabada ondan baýdagyňy alyp gitmeli olam bir bize kyn bolýa oň üçin Aşgabada baranda galdyrarys seň baýdagyňy men saňa ýatýa abyşaýu öýümiziň akoşkosyndan ullakan seň baýdagyňy dakyp.

Görýäňizmi? Şu çaga çada ýok ekenimiz. Köpimiz hemmäňize diýemok. Ona ne oturuň da sorawerem. internete giriň. Haýsy ýurtda prestüpleniýe köp? Daý deňeşdir. Orsýetde näçe sany çagalar pokusheniýa gidip dur? Ne, näme ogurlaýarlar-da. Iznasirowdy diýýärler. Eýranda, Owganystanda, Türkiýede daşy, Amerikada, Fransiýada, Näçeden çagalar ogurlaýarlar? Ýa naprimýer köçede bir zadyň goýsaň tapyp tapyp ogurlap gidýärler. Şu daşary ýurtlarda. Indi soraň. Biziň Türkmenistanda barmy şo zat? Gördüňizmi? Näme üçin? Sebäbi gowy ýaşaýarys. Allaha müň şükür edýäris. Diýjek bolan zadym öz ýurduňy, öz gadryny bilgin. Watanyňa bolan söýgüňi hiç haçan unutma. Hudaý saklasyn. Bu haramzadalaryň niýetleri gaty erbet niýeti bardyr olaryň. Olar seniň o eýle beýle diýip gülýalyň eder ýene näme eder. Olaryň niýeti o däl. Näme üçin meniň üstüne arza ýazjak diýip çykyş etdiler şolar. Şony bilýäňmi? Olaryň indi aýby açyldy. Hol. Olar Tutuş Türkmenistanda näçe million halk bar bolsa, şolaryň içinde menden çykyş etýänler meň garşyma gelip bilenoklar. Olar hemmesi şu DBT kuýkinleri meň ýekeje özümiň garşyma çykyş edip bilenoklar. Meň hötdenden gelip bilenoklar. Ondan ol men aýdyp oturmaýyn. Gelip biler öýdýäňiz men. Ýebanuta olara. Hakyky kellesi çoknuty. Men Fransiýada jaň etdim. Psih bolnisasyna maňa dokument ugratjak diýdiler. Murat Kurbanow şo ýerde hakykatdan uçakda dur eken. Nämemiş? Şu Myrat Kurbanow birden ýygnalaýyn ýagdaýynda däli diýip haty bar. Tan. Mende sudnama bar. Görkezjek nesip bolsa, birazrak wagtdan Hudaý ýatyrsa, e, maňa Allah ýol berse näme etjek diýdiler. Indi mähriban adamlar. Men şuň bilen gepleşigimi tamamlaýan. Tamamlamak bilen her biriňize berk şansalyk arzuw edýän. Her biriňize degişli söz aýtjak. Samsyk adamyň gepine gitme. Samsyk adamlara ynanma. Otur, tur, pikir et. Öz ýurduň hakda hereket et. Biderek mitinge gatnaşýanlar diýdi, ýene näme diýenler. Olar ýaly zatlara wapşe goşulma. Kelläňem agyrtma. Düşündiňizmi? Näme üçin? Sebäbi men ony ýa biz gorkduk, ýene näme etdik diýip aýdyp oturmaz. Özüňiz üçin erbet bolar. Nämä gerek? Işlemäne gitdiňmi? Işle. Pullan pullan gowy edip pullan. Kim sana pullanma diýýär. Öyle öz yurdumu kır etme edip salsana bu gowy edip üç etaje edip koteje edip bit. Prada maşynlaryny bitinden alyp sürüp gapdagyna da heleýin bilen bile. Ýör hezil etdi, keýp etdi şeýdip. Biri bolgusyz zatlara sokulyp ýörme daýy. Döwürde ne durmýa. Bu talyplar bar. Munuň talyplary da ýüzlenýär. Men siziň köpini tanaýan. Her biriňiz däli köpini tanadym. Nirde okanyňyzy? Nirde näme hereket edeniňizi? Haýsy köşkde ulananyňyzy Muny üçin düşündiňiz dämi? Köşkde. Haýsy köşkde okadyňyz? Men muny oýun etme. Men size erbetligim ýok. Düşündiňizmi? Men nähilekdigimi özüňiz gowy bilýäňiz. Men muny kime ýüzlenenimi özleri gowy bilsin.

Lýuboý türkmen men diýip ýaşaýan bolsun, şo ýerde ýa işleýän bolsun. E, lýuboý bir köçede geçip barýan bir udiwitilny bir tema gözüňe düşdümi? Düşürüň, mysal üçin adam näme işläp otyrsyň, näme edip otyrsyň? Näme kynçylygyň bar, näme problemaň bar? Ugradyň bana. Galanynam Men size gowy zatlar aýdyp bererin soňra bolýa. Hökmany pursatda maňa ugdadyň şuň akdaklary. Näme üçin? Sebäbi adamyň gözüni açjak. Meni golla, meni sila, Allah silasyn. Ömrüňiz uzak bolsun, janyňyz sag bolsun. Hoş sag boluň.

Beren. Ýaňky şatlyk şyhysynyň üçin. Şatlyk şyhy bu. Şonuň üçin biziň esasy göreşimiz, göreşimiz şatlyk ýaly söýgi oppozisiýa garşy. Näme üçin Şatlyk Şyhyýew biziň IDW-tiň aktiwistlerine ýapyşyp otyr?